Petra c'hoari ganit? Ur pod-skignad c'hoarioù video? Gant Gikezig ha Tornoz.
Pemat Salut Dar uh, Dont ema de petar c'hoari ganit miz ebrel daou vil pevar warn-ugent Ya.
Petar Lancement compte ganit Tornoz. Eh ben, ma d'an tra va ganit Gikezig.

Mez eo e misker dit.
Lakaet podcast peger oa ur gudenn gant ar zon. Ah, ya, gwir eo. Et ya, c'hoaz meus ur video meus c'hoaz, tu vo lakaat war YouTube, euh, memestra evit... Eh, ya.
Evit danevellañ un tamm.
Ya. Krogomp diouzhtu gant, euh, gant ar c'heleger, ma fell dit, euh, ma peus yeah. degaset tammou keleger fresk, evel just. Ya, n'oc'h ijinoriñ a-walc'h e teus c'hoarvezet ur bern traoù pegoulz e ra kaozeet pemp miz benn ar fin. N'hon eus gwelet abadenn ebet, n'oc'h meus ket c'hoant lârat re re a-dreñv. Vo ket deskrivet d'ar munut tout an Nintendo Direct, ça zo bet abaoe.
Ya, on setu.
dija, da'm soñj 'm eus gwelet hini bet. N'oc'h eo un dra hag a zo ur un doare running gag, a zo 'm eus kavet ul lec'hienn a zo anvet Video Games Layoff hag a, a ziskriv e resis pet a dud a zo skarzhet quoi feur tremen ar blaouez. Ya, bah, emañ implijet evit ar prizioù.
pezh ma lâret er prizioù. Ok.
Ya, n'oc'h oc'h on eus chiffro euh, achu, enfin klok da vil triwarn-ugent, n'oc'h eskarzet zo bet dek mil pemp kant den. Et da vil triwarn-ugent Et da vil triwarn-ugent, ya. Da vil triwarn-ugent e kroget mod déjà. E kroget mod, ya, ya, ya, ya. N'oc'h kenderc'hel ra, euh, kenderc'hel ra, tu vo da gomzio ar bense e pep niveren petra c'hoari ganit, sañset. Yeah. Euh, keleier un tamm sympa oc'h a oa e miz, e pegentañ tout ar bloaz, e miz Genver, e bet trec'het Tetris gant ur c'hrennard er Stad-Unanet. en hoc'h eilez anv zo Blue Scotty, me anv gwir a zo Willis Gibson, ha n'oc'h an den ar boud bev kentañ hmm. o vezañ tizhet a live kant seizh hag hanter-kant e Tetris. Oc'h e gant an True Kill Screen. Yeah, gwelet meus ur video war euh, juste avoir pet- petra Ok. oa an dra-se ha tout.
Yeah. Yeah, ar, ar kill screen da rede et euh, dont a-benn da lakaat ar c'hoari da, da veugiñ quoi. Ja, setu.
Mm. Oc'h euh, ze gav en fentus ou a moutik euh, vel, Yeah, on dirait. vel kalou. Gavon.
C'helou mat de meta honnez er mare-mañ. Ja, setu. Ok, euh, bah ya, memes klasket keleier, mais bevesh pa klasken keleier, bah be oa nemet euh, bah impliji diskarzet, euh, Yeah. Bethesda France a zo zeret ie. Mhm.
Petra zo c'hoazh? Aio, euh, adloc'het eo bet ar merk Infogramm gant Atari. Ya, ya, gwelet ma zeye, se zo ne evlamm. On a ur remake eus Tintao Tibé. Oh ya!
Setu. Ne c'houzout da skouer Alone in the Dark e in o doa embannet Alone in the Dark kenta, ma n'eo ket in o deus ar, ar gwirioù ken. Ok. Euh, setu, n'ouzon ket rei petra vo. Un tamm iskizé. Dic'hortoz. Ya. Uh, gwira estreget se, petra bezo um, Disney neus radprenet Epic Games euh, neus, Le posted arc'hant e Epic Games, Aïe. digare, la radran treo foz. Fake news. Ya, e Mistro Herver, euh, Kalzik, euh, Kalzik arc'hant. Ur bern traoù zo c'hoazh ivez kostez Embracer, n'eus adwerzh ur bern eus peogwir e daou vil tri warn-ugent oa prenet pep tra a oa e bed, er bed, zoken e diavez ar c'hoarioù video.
Ha bremañ, euh, bah, da'm soñj, war l'année, deus un dra bennak euh, deus ket gallet prenañ, nemet, forc'h noz, pa vez klevet rener Embracer Comms et met une affaire taolennoù Excel à travers ça. Hein. Ah bah ya, da me soñj an dud e-barzh an affaire a zo ken a pezh avait produit. pezh a oa m'avait prenet un drabenac a degas ar c'hoant vez prenet, me vrak fout an bet a spetailh. Yeah. War bezo bet ur traoù a zo bet uh, adwerzhet a tout. Enfin, bezo uh, an dra Middle Earth and Friends. ah, petra eze A zo un doare uh, is embregerezh, vraiment, a ver gwirioù uh, bah, tout Tol Lord of the Tolkien.
Rings yeah. Ah, bah, Tolkien, très proche. Hein.
Yeah. Euh, à, trawal, mais eus mont bet da velet. Ok. Tu bien traou euh, Torpen, Dremen, Embracer, Spimus et Rayon Frustal, de Benac, mais Zonge hmm. Euh, Modal et Shomedaza euh, prononce Zervijo Enlinen an 3DS hag ar Wii U. Ah, yeah. an armisement.
Mm. Mais Zonge ni oa goet dija bouer penatore on bezo ezet welet. Ha me setu, n'al vo ket tu ken da, da brenañ c'hoarioù. Euh, fin, déjà, en e-shop, ouais, je suis evit... Euh, yeah. Mais be oa Parce que tu c'hoariz platoon ken petra vel se? Ya, setu.
Ya, dres. En, en linen. Ya, ma ya dommage. Ret vije bet c'hoari un tamm a-raok. Rez diweat.
Sur war oa den bet ken o c'hoari. N'eo ket grevus. ur c'hello trist a zo bet ivez hag a zo n'oc'h dreist-holl liammet gant bed ar manga evel-just met un tamm ivez gant hini ar c'hoari o video met marv Toriyama Akira e miz Meurzh. Ya, ouzhpenn zo ur c'hoari nevez, euh, Sandland, a-hed ouzon ket petra zo deut maez, juste a oa, euh, a oa euh, gant design, gant e design. N'oc'h ken kalz na ouife ket an dud Toriyama Akira a oa krouer ar manga Dragon Ball hag en deus gwraet kalz tresadennoù evit karakter design tudennoù c'hoario video. N'oc'h ket da skouer Dragon Quest evel-just pe Chrono Trigger ha tout-se. N'oc'h ket, ha oa ket, oa ket kozh-tre, eizh laz ha tri-ugent. N'oc'h ket un tamm trist bepred, quoi.
Ul, levezon bras ne vo bet e bed a, ar pop culture dre vras. Setu, ya.
Yeah. Noc'h a gaven pouezus menegi. Ya, ya, gwir. Euh, trawal, ta notennet Meus ket.
A te euh, Bah, Jean, kedin vel meus laret. Euh, meus, meus, meus kontet dija. Be oa bet yo an Triple High Initiative zo bet nebet sizun vech ouzo

Ha neuze, Benafin, ar pezh zo bet lâret gant tud zo, eo deus krouet an darvoud-se evit brudañ o c'hoari nevez, anvet The Rogue Prince of Persia, mm. a zo neuze uh, Dead Cells gant ur skin Prince of Persia, hein, war a seblant. Nous ar video meus gwelet e inveltrez eus Dead Cells. Uh, mais je suis perak pas, a bez obéi uh, ar c'hoari kartou a re. Sleiz ha Spire daou. Setu, Ah, ya. a oa unan eus an traoù bras zo bet diskuliet pad, Ok.
pad an abadenn. Mod all, 'meus ket re soñj eus ar pezh oa bet lakaet. euh. Mais la fin oa juste un alia de trailers. euh. Non, mais plusieurs oa. Ya, ya. Mais me zo bet plusieurs dur o zellet deus an abadenn. Ya.

Memes tra met gant istorio bihan ouzhpenn, tudennoù ouzhpenn, traoù e-se. Met oa ket oa ket traoù newe digaset gant an DLC, oa just hirañ da c'hoari bras. N'oc'h ba kalz plijadur 'ma bet gant ar c'hoari-se, n'oc'h oa cool. Penaos c'hoarien 'meus buan-ha-buan gant Mario versus Donkey Kong oc'h eo 'meus kavet sympa e stream. Ah ya.
Se zo ur remake, nann? Euh, non, ur c'hoari newe euh, zo deuet demez war Switch. Ok, mais zonte dit, eo ur remake eus ur c'hoari Game Boy, pe un dra vese. Ah, mateze.
Non, viton me oa just me meus euh, principe me oa ah, c'hoari ok, newe. ok. Mais an Ikenta oa deuet demez war, euh, war Game Boy, non? War DS? DS N'ouzon ket sell, n'on ket bet o klask. Mais kavet ma, au final, nebeut, an tanva ma gouet e stream ma kavet cool. Ok. Norc'h, euh, dam joñj glasken kenderc'hel. Hag euh, Princess Peach Showtime euh, a zo ezet-tre, mais sympa. Euh, vite, euh, meusket, meusket achu c'hoaz, mais setu plijadur meus o, o c'hoari gant se. Mhm. Norc'h eo pez am eus gwed hag achuet aboue a zo noc'h eo left behind d'el-se The Last of Us Part One.
Am eus gwet e miz C'hwec'hver abalamour rik deklañ war al lec'h e vije deuet e-maez evel ar c'hoari all benn ar fin. Nice.
Uh, noc'h eo Left Behind a zo un DLC oa deuet e-maez uh, ba kaoze ur bloaz war-lerc'h ar c'hoari kentañ, fin kalzik war-lerc'h. Um, gant uh, benn ar fin vez heuliet Eli a-raok N'hor c'her c'hoariet vez Eli. get tremen a-raok darvoudoù ar c'hoari. N'hoc'h vez disket un tamm penaos e, e vewe a-raok ha tout-se. Mhm. ur un DLC moutik, fin moutik. setu disket vez tre ouzhpenn ha n'hoc'h eus sympa quoi. Un, yeah. un nozvezh c'hoari pediñ ouzhpenn. Yeah.
N'eo ket c'hir-tre, mais, mais plijus eo. Mat-tre.
Ze oa an traouigou.
Ok.
Ha te euh, Mais c'hoari all, teus notet memes tra Ya, euh, ur c'hoari all mo da lakaat ar gozh warnañ, mais tu zo da glewet an oud an tamm. Ah, yeah. Euh, ben, me, da besoin, je zo tri c'hoari a felle din komz diwar o fed, meus euh, meus c'hoariet Abaoe ar wech diwezhañ neuze bezo Hellblade am eus graet e miz C'hwevrer da'm soñj. Neuze am eus ket bet tro da gomz met serr an tamm amzer eviton met da'm soñj setu am eus eñvorennoù a-walc'h. A zo Hellblade zo ur c'hoari neuze diorret gant Ninja Theory. A zo ur studio saoz o doa graet... Bah am eus komzet dija diwar-benn ur c'hoari graet ganto hag a oa Enslaved Odyssey to the West. Eh, mais yeah Setu. O doa graet hier c'hoari anvet... Euh, euh, mais parce qu'elles ont, je sens dans nos you, euh, force penaos ar mare-mañ. Euh, Heavenly Blade, Heavenly Sword, setu, Heavenly Sword. Euh, roit Devil May Cry, mañ vat. Boaz e oan ober c'hoarioù produet gant studio du Braz. setu c'hoario un tamm double A evel ma veze graet a-raok ha ne veze ket graet ken goude ur mare ba, n'o deus kavet produer ebet evit ober ur c'hoari neuze o deus dibabet ober un demoz je war gentañ o, o gontuar qu'on a an dro lavar triple I mm. da lâret un I triple evit lavar c'hoari dizalc'h met gant kalzig a vudjet neuze Memestra a oa nebeut-tre a budget kamaet gant ar pezh, gant disoc'h. fin, hein, peger c'hoari a, a zo brav oueston e gwirionez, ez teknikel e c'haller krediñ un triple A, enfin, mm. aze e, e sebezus a-walc'h, me gred gant nebeut-tre a budget, da skouer an aktourez pennañ a zo ar plac'h a oa a re war-dro ar mocap, quoi. Yeah. E penn kentañ oa juste censé d'ober ar mocap ha goude euh, vefe kemeret an Tourez-Al a ben a fin euh, une bet pijet gant e labour hag e oa kalz meur amator euh, eget pe a mhm. Tourez a vicher. Ok. Euh, mais en dissort zo, zo, zo mat kenañ eget on est barrek tre et, et, et bah, on actourez vraiment, pigur e di actourez. setu neuze ur c'hoari dezrevell dreist-holl hag emgannoù a ivez ur c'hoari aventure dre vras a drebenn neuze gant ur vrezelourez pikt da'm soñj a ra da glask he fried e Helheim neuze e rouantelezh ar re varv e er mitologiezh skandinav neuze ar vikinged quoi Ha neuze bah, ret eo dezhi mont betek-penn evit kavout, kavout he fried. War an, hag war an hent e vo neuze bep seurt tudennoù eus ar mitologiezh o klask harz anezhi. Met dreist-holl, ur c'hleñved bredel zo ganti, m'eus ket soñj peseurt din resis. mais, mais klevet a ra mouezhioù barzh he fenn. neuze mm. labouret o deus kalz gant predvezeien evit kaout un doare realour eus an doare ma vez bevet an traoù gant an dud klañv. Ha neuze vez klevet kalzig a, mouezhioù bihan pa vez c'hoaret, ar pezh a c'hall bezañ direnkus a-walc'h, peger e, e laron ah, arabat mont vraiment à tout se. Enfin, e gwelonez zo un doare eskemm etre, etre an dudenn pennañ hag mouezhioù barzifenn. a komzras Stroma ivez. Euh, desket ve eus e c'hoarvezet un dra bennak berzh e buhez neus lakaet nei da, mm. da gaout kleñvejoù ha tout neuze e ben a fin ar VH euh, betek Helheim a zo ur VH setu war i euh, war i un doare red

Mais bon, euh, Beraouar er c'hoari un eizh arvest bennak, ne n'eo ket re. Euh, mal meus, euh, mal zo warnon euh, klask an eil, Hellblade daou. Euh, N'ouzon ket, euh, setu da war a seblant en tamm memes euh, scope, fa gant kalz muioc'h ar budget, pe gurin bet adprenet gant Microsoft abaoe. Hmm. Euh, mais setu, Ret eo deoc'h gouzout setu e ra un tamm aon, euh, un tamm ankenius, ankenius-tre zoken a-wechoù, euh, peger e klask lakaat ar c'hoarier euh, diaes e gwirionez. Yeah. Mais ret eo goût, setu n'eo ket, n'eo ket Princess Peach, euh, mais, euh, mais dédénus-tre memestra. Yeah.
Ja, ba, euh, gwelen meus anout eus trimañ un beut, Mhm. hag euh, anzavrañ oan ken amez euh, Bah, ja, ça c'est lakaet lakaet oan diaes gant ar, mm, fin oan bet war re a-du o komz quoi fin ha moa pa vije klevet ar mouezhioù ha tout-se n'oc'h ouf n'on ket su- fin seblant tout dra bezañ un doare c'hoari a c'hallfe plijout dimp et ouian ket hag emvin gouest da da c'hoari peogwir e ouais. Ouzhpenn
e alian d'an dud c'hoari gant un tokarn peger bez enrolladennoù euh, binaural n'ouzon ket beus lâret mais da lâret eo bet a-ratozh-kaer evit ma vefe un tamm lec'hiet er spas neuze klevout a rez tud adreñzout a glei e Guvernée euh, et ouzhpenn euh, traoù setu un tamm ASMR creepy mais chaud Setu evit Hellblade neuze. Ya, cool. C'hon peus komz diarbenn ar c'hoari eh? Ma ya, n'oc'h ar c'hoari euh, euh, Clock, fin euh, pur Left Behind, ouais, juste un, un DLC. Mhm. N'oc'h ar c'hoari Clock nemetan meus gouet aboue um, an abadenn all a zo ur c'hoari euh, de- bien moutik. Euh, Bezomp ur c'hliche diwi ma-un. Um, anvet Mineko's Night Market. Yeah. Uh, meus c'hoariet war Switch. N'hoc'h c'hoari a oa deuet e-maez e fin daou vil tri warn-ugent, diorroet gant Meoza Games hag a zo e gwirionez ur c'houplad kanadian. n'hoc'h eus just daou den, setu perak eo ur c'hoari bihan-tout. awenet gant Mogeno Bro-Japon ha tout-se. ha n'hoc'h eo bet c'hoariet perzh Mineko, ur plac'hig, ha ri gant he zad war un enezenn. goude un dilojadeg n'oc'h ket ret dezhe bezañ degemeret gant an dud er gêriadenn, klask kempenn an ti pe un tamm dirapar, traoù e-se. Oc'h bezo tout ul lodenn deus an istor a zo liammet gant cheñch buhez, diloch, kavout ur gumuniezh pa deuez deus an diavez ha tout-se. Al lodenn-se a zo 'm eus kavet 'oa en ur stumm fromus a-walc'h e fin ar gont. Ha n'oc'h ket pa arri euh, Mineko euh, vezo ivez euh, tu diskis war an enezenn un doare ajañs euh, gouarnamant fin n'ouzer ket re de- deus pelec'h emaint o tont. Ha mm, ampij an dud da vont-ha-dont war an enezenn ha dreist-holl n'eus kaoz ebet ken o pourmen ni blec'h n'oc'h ket skrap Mhm. daoust hag-eñ eo bet skrapet ar c'higer petra c'hoarvez. Euh, tout-se n'oc'h ket bezo un- ul lodenn un tamm E-giz Animal Crossing pe Stardew Valley a zo merañ fin dastum trev, krouiñ krouiñ objet do da werzhañ peogwir an dra a zo e bep seurt hanternoz ez eus ur marc'had-noz e-lec'h ma c'haller gwerzhañ trev ha tout-se hag se a rolañs en-dro d'ar gêriadenn. tamm-ha-tamm. Bez zo ul lodenn all a zo kentoc'h un doare kevrin tro-dro da petra pelec'h emañ ar c'higer. Daoust hag-eñ zo un dudenn mojennel war an enezenn, un doare kaoz, ur pikol-kaoz, tout-se. Noc'h eo ar c'hoari a zo kraft. Hag ivez prantañ jo un tamm eus en hom zilañ bez' zo prantañ jo lec'h e ret en hom zilañ ha dieubin kijer bien ha tout-se. Ya, un istor zo memestra? Ya, ya, un istor zo memestra. Goude-se an istor c'haller achuiñ oc'h un tamm 'vel Stardew Valley bez' zo koulz eo amzer. Ya. N'oc'h ur miz a zo ur c'houlz-amzer kwa tamm-pe-damm. Ha n'oc'h bet 'vo bleunioù ispisial pe traoù ispisial liammet gant ar c'houlz-amzer pesked ha tout-se. N'oc'h an istor all me 'meus lakaet ur bloaz tamm-pe-damm 'vit klokaat an istor ha war-lerc'h ma fell da bep hini bezañ mignon gant an holl, dastum tout ar pesked, ar bleunioù. an traoù peurbezo mirdioù bihan da glokaat tamm-ha-tamm ha tout-se. Hmm. Ar c'hae e c'hall bezañ kalzik hiroc'h hervez pa, pa ra vank d'ac'h evit klokaat peogwir ma c'he traoù ispisial eus ur c'houlz-amzer hag e an ipellañ deus lec'h Oudaï. Ne, ne benn a fin goude ur prantad e... bezo kalzik tuio un tamm fall da c'hoari hag a zo evit kregiñ ganti e diespontus peogwir n'eus ket kalz nerzh gant an dudenn skuizhañ a ra buan hag ar marc'had fin an doare da dastum arc'hant zo just ur wech ar sun quoi ah ya n'oc'h e ba Parce que kalz arc'hant e penn kentañ quoi. er penn kentañ e, vi- e labourus tre vit dont a-benn da brenañ euh, ouzhpenn e ret prenañ an dafar euh, evit ober craft ha tout se Ar c'her penn-kentañ tout zo un tamm poanius. Ur wech dastumet trawalc'h arc'hant ez a da war. Met bez' zo fentus-tre eo an testennoù. Se zo ul lodenn dispar deus ar c'hoari. Un tamm am eus kavet eo un tamm am eus doare fent hag Turny Boy añfin trev fent. Setu un tamm ya lârat reomp trev evese ha tout. Fentus eo. ar sonerezh zo plijus-tre, an tresadennoù zo moutik ha tout. Um, bezo kalzik beugou avat ha c'hoazh da'm soñj e oant bet ah. uh, kalz a oa bet uh, a zo, zo bet uh, dreset a-bouez. Mais da skouer bezo an dudenn uh, Rakuit deus an istor fin c'hoarvezout ra un dra bennak dezhi d'ur mare bennak hag ba o echoù emañ er vilajenn padal war o klask ar sañset da vezañ o klask war e lerc'h kwa.
Memes tra ya tra vese memes tra an tad a c'hall bezañ e-barzh an ti hag e-barzh ar preti lec'h m'on labourat e memes tro fin... Ya, barrek eo. Traoù e vese kwa n'oc'h ket gwir ez e c'hall bezañ N'eo netra genus he c'hoari. Me 'm eus bet kudenn ebet, n'eo ket sorc'het ar c'hoari, n'on ket, n'on ket bet impichet da vont war-raok barzh ar c'hoari ha tout se. N'eo ket traoù a gavan grevus, met gwiriañ e tenn un tamm deus ar c'hoari kwa pa c'hoarvez.
Setu.
Mais bon, setu n'eo nemet daou den o labourat, quoi. Me gav int deut brav a-benn, memes tra, d'ober un dra sympa.

Ya!
A zo c'hoari m'eus echuet neveso aze. Neuze Chia zo c'hoari zo deut mes varlene. Euh, mais euh, war Steam ar bla-mañ. Neuze me vel ma c'hoari an varlenuk c'est kalz sordin c'hoari war Steam. Neuze meus prenet da c'hoari da estu e miz de de mes miz meurs a war Steam ar bla-mañ. Gant traoùigoù ouzhpenn, mais n'eo ket traoù bras, just galloudoù ouzhpenn ha traoù vese. Euh, neuze Chia a zo ur c'hoari diorroet gant ur studio eus Bourdel ha Montreal, met gant tud a orin eus Kaledunia Nevez. Setu un dek bennak a ziwareen a oa, hepken eus e ruglone ar studio bihan, hag ur c'hoari awenet-tre hag en enor, benn ar fin, da Kaledunia Nevez, pe Kanaki, 'vel ma vez lâret gant an izelc'hourien. neuze, setu n'eo ket ne c'hoarvez ket e gwirionez e Kaledonia Nevez, n'eo ket lec'hioù gwir, n'eo ket an anioù gwir. awenet-tre ha neuze a implij kalz ar yezh, neuze an dre-huek a zo unan eus yezhoù hengounel Kaledonia Nevez, avait komzet war un enezenn vihan e-kichen. setu neuze ar c'hoari a zo e gwirionez adwechet un tamm hanter-hanter pe e galleg pa eo tudennoù bah, tudedoù gwenn pe tudennoù avesantet o deus... setu... Melestra Durès petra vel se. Mm. A kentoc'h e dreuek pa e, bah, pa e tudennoù euh, ar popl en gounel, a, a traoù muioc'h ur met eus ar mojennoù a travesse. Hag honnezh zo memes tra gwelet 'vez bez' zo tud a zo ba trevadennerien enfin tud diskennidi eus an trevadennerien ha tout ha tud a zo eus ar baplorin hep na vefe c'hoari moutik tout neuze n'eus ket setu 'vez ket komzet eus dizelc'hidigezh na netra evel-just. mais setu comprenne ve mad e, e, komz mm. eus kalu e, e, e pen kenta rok lansa ar c'hoari ve displeget dit neuze bezo euh, pem desten bihan euh, lavar dit pa setu a wenede klasket on eus euh, doujama deus tout ar sevenaduriou komz bezo un den a oa ekar keus ba setu ober vardro an droidige fet hag me goulet mad ma oa mad doujet eus pep tra. Euh, bez zo kalzik a, a draoù ivez zo bet graet war-tout ar pezh zo lonet ha, ha plant evit, evit lakaat traoù eus al lec'h. Euh, mes tra evit ar sonerezh, t'es nemet tud eus ar vro eus graet ar sonerezh. Bah, on, on a doué chaillé, les tud eus ar vro. Yeah, wow.
Hag ar sonerezh zo bet graet gant strollajoù lec'hel ha tout. Euh, ha kalzik a sonerezh a zo, hag a gonaouennoù ivez. Setu neuze se zo evit un tamm evit ar contexte. Goude ar c'hoari en e-unan, uh, kroget vez neuze uh, ba c'hoari a Perstia hag a zo ur plac'h bihan, uh, deklabennañ moarvat. Uh, gant a vev e-unan gant he zad war un enezenn vihan e-kichen uh, e-kichen ar lec'h ma, ma tremen ar c'hoari. Hag he zad a vez skrapet gant uh, uh, den drouk gant, war gant ur vis a skell. Ha neuze, uh, ba, ar pal a zo adkavout he zad. C'hoarvezout a raio ur bern traoù evel-just, hag re adalek ar mare-mañ vez an tamm losket berzh an open world. Ben, oula. Euh, vez ar losket berzh an open world. Mm. N'eo ket euh, bras-kenañ, euh, n'eo ket euh, Assassin's Creed pe euh, Elden Ring pe Zelda Breath of the Wild. Awennet eo gant, euh, gant c'hoari open world, mais bin a-walc'h eo bezo div enezenn bennañ hag inizi un tamm bihanoc'h. Ha bremañ e rede moze. Moze, a-benn ar fin e klaser laouar un tamm from euh, un Assassin's Creed. Bez zo euh, tourioù lec'h ma c'haller euh, huchal evit euh, kavout un tamm tout pezh da gavout neuze ur bern traoù evit gwellat energiezh, evit gwellat euh, un- ar galloudoù hud pe evit, evit ur bern dizh evit kavout euh, dilhad nevez, beus ur bern dilhad euh, fentus a c'haller lakaat. tu zo kaout neuz lakaat neuz ur c'hrank da skouer pe ur morlaer enfin setu enfin tu sais c'est mal le style ya
ur stil brav bewech ha goude bez zo ivez ba un tamm vel santet vez awenou a bep seurt lec'hioù hein peger bez zo Un doare penaos anvet e Zelda eo an dra evit plaviñ. Ah ya, ar paravoual. Ya, ar paravoual, setu.
Se zo pouezus-tre avec avet diouzhtu. hag a zo fentus-tre da, da, da, implich. Un pezh zo fentus, eo ral er pignat e krec'h ar gwez hag a nem vanañ unan eus ar gwez evit gallout mont pelloc'h. Ça zo fentus-tre d'ober. Beus ur bern doareoù da, da fival er bed-mañ. Ah, neuze, unan eus an traoù pennañ, aze eus kentoc'h mod Mario 17, am soñj e c'haller mont e-barzh, lakaat e ene e-barzh ul lon pe e-barzh un objet. Neuze, objedoù dre vazh n'eo ket talvoudus-tre, ha mont barzh ur roc'h, vel-se n'eo ket... Bah, servijout a ra, da skouer, ma fell dit euh, kouezh hep Skuizhañ. kemer... euh, Ah, non.
Pet skuizhañ, pet koain hep kemer freuzioù. Yeah. be evel just etal ovdiusoc'h mont e-barzh pesked pe e-barzh mm. la boussette evit gallout mont pelloc'h. Se zo fentus-tre, plus juste-tre mont da velet petra l'air ober gant, gant lonet, mont lakaat e e-barzh euh, lon evit, euh, evit pourmen, tu zo ie mont bu en orp avec emere de c'haro, petra vel se. Setu, se zo un tam principe a, a c'hoari, un tam gimmick a c'hoari. Ya.
Ah, euh, emgannoù a zo ivez hag unan eus an emgann doareoù de- d'en emgannañ a zo mont e-barzh euh, Leterne, euh, bannañ Leterne evit ma evit plantañ tan pep lec'h. Mmh. Euh, chetu. Euh, an emgannoù n'eo ket ul lodenn pouezusañ ar c'hoari na ul lodenn euh, plijusañ e gwirionez. Mmh. Bet euh, dired int penn-da-benn, benn ar fin. Tu zo echu ar c'hoari en emgannañ. me bezo memestra kampoù enebourien un tamm pep lec'h er c'hoari lec'h ma ra lec'h setu lakaat tamm pep lec'h evit kaout objedoù nevez ha setu petra petra c'hoant lavar c'hoazh ur c'hoari moutik tout eo bezo ar bern c'hoarioù bihan neuze bezo kalzik a gant aouenoù vel ma meus lâret ha pa vez ar c'hant aouenoù-se zo un doare c'hoari mod gitarero me a-wechoù gant binviji soneret isheñvel n'he bezo an ukulele un ukulele a zo ganeomp hag e c'haller c'hoari hag fentus-tre. met bez zo ivez traoù hengounel all da, da skouer gant raden e c'haller ober sonerezh ur, oh. ur wech hag mod all gant traoù euh, kleier bihan staget ouzh ouzh an treit. Enfin, bezo euh, gameplay disheñvel evit euh, evit ar sonerezh a zo fentus Pe benveg aia Et evit ben viji disheñvel, doariou en goudel, hein, ijin a ran. Mm. goude bezo ret eo berniañ re yec'h ivez, bezo c'hoari lec'h meret sevel dotemoù bihan, enfin bezo ur bern c'hoarioù bihan un tamm ma strewet pep lec'h er c'hoari a zo liesseurt tre. E gwirionez, Kavan e sebelius a-walc'h liesseurted a gameplay a zo evit ur c'hoari gant ur budget ken bihan. Ar c'hoari zo brav a-walc'h a-fet renerezh arzel. pugur eo leun a livioù, ar bevad zo mat a-walc'h, mais bon, goude ez technikel, setu ur budget bihan, gwelet vez dreist-holl er c'hêrioù, et n'eo ket brav-kenañ. mais setu dre vras e kavan, et, gant al livioù ha tout, gant implij ar gouleier, enfin, tu zo gwezelet ouzh an heol o vont da guzh, brav-tre ivez. Me gav eo deuet mat-tre, deuit a-benn d'ober kalz gant an nebeud a budget a oa ganto, bon, a fin evit tout ar pezh zo Ur arzel. Ur vag a zo ivez, da lâret eus se un tamm vel Weed Waker a-wechoù, ret eo mont gant e vag enezenn da enezenn. Neuze, euh, c'hoari meus kavet plijus-tre euh, edon euh, berraouac'h eo eizh eurvezh bennak zo tu echu an istor, me ma fell deoc'h ober heugiane tout ar traoù bihan a zo da zastum e c'hall bezañ hiraouac'h. Euh, me meus graet se peogwir meus kavet plijus-tre euh, n'ugent eurvezh bennak benafit meus euh, echuet da c'hoari da gant dregan. Neuze, zoken ma fell deoc'h ober pep tra. bah, n'eo ket diaes-tre. Da'm soñj, eo juste-tre evit ar vugale. Hmm. Pedur zo ur bern traoù d'ober eget digor a-walc'h. Uh, setu, daoust ma zo memestra mareoù feuls a-walc'h ha bezo gwadeg a-walc'h, euh, se zo un tamm iskis. Euh, be, euh, tu zo ten azeb en dibarzioù, en gaout an dibab, be bezo dibabou un tamm iskiz a-walc'h, pegur e, enfin, sklaeré a gred ar c'hoa evit ar vugale, mais Bon, memes tra, euh, traoù ne fait qu'elle quête, mais euh, ne fait que dire envie d'un vugale. Mais c'est tu. Hmm. Plus juste de mestra vidon d'une vras, on va le meuzlaret, euh, enfin, va le meuzgret ar ipen da ben, et rede goud, et, et bestra moutik tout hag an histor, neket, c'est tu, neket, euh, sebezus kenebet, voke soazadennou bras, Mais euh, ur prantad chill ha plijus. hein. Pliju- Fait dre vras e, e plijus pourmen er bed ha dastum traoù euh, gant dilhad fentus. Ha mont da nijal war an inizi, euh, setu. Ur c'hoari, euh, c'hoari graet mat-tre. Setu. Chidia neuze a zo deut, euh, neuze war, war Steam emañ, war Epic Games, war PlayStation pevar ha pemp, ha war Switch, mais war Switch un tamm vil. Fa gwelet 'neus videoioù ouzh ar c'hoari war Gwelet Switch. hon eus, yeah. oa ket, oa ket fiscal. Ze ma falli c'hoari, mm. euh, gezik rali c'hoari war PlayStation pevar, da skouer, dam zonj e brava war. Ya, ya, pe war PC. C'est l'orientateur, yeah.
Mais euh, fin rei reskal di c'hoari, pugure se blan klotan penabel gant tre oa plij di. Oh, ya, ya, ya, ya.
Ba, ma fal dit, ba plij dit Zelda, mais euh, kav da rez e re hier, ba, hed am zonj e pendaben a...

Evit ar re anavez an tamm geriaoueg ar c'hoarioù eo Roglak Deck Builder da lâret eo eo ur c'hoari lec'h m'eo ret ober emgannoù enebourien ha benn ar fin ma vez kollet e ret adkregiñ adalek ar penn kentañ ha c'hwezhet vez gant ur pakad kartoù ha ur pakad kartoù klasel dougartenn hag hanter-kant. ret eo ober dornioù poker da ret eo ur foul, ur flash, ur Breulant, du garten, setu, setu traoù, traoù poker. Hag hervez an dorn poker va graet vo gounezet poinchou ha redet tizhout ur zammad evit zo pevar dorn d'ober pevar dorniad d'ober dre vras hag er pevar dorniad-mañ e ret ober tizhout mhm. ar gon a veroetiom evit trec'hañ an enebour. met ar pezh a zegas traoù nevez a zo neuze bezo dija an Joker gallout a reer prenañ Joker hag a cheñch ar poañchoù vez lakaet da skouer beus an Joker a ro muioc'h a boañchoù ma vez c'hoariet gant kartenn Hooker pe gant kartenn Treflez pe ma vez graet un dugartenn traoù vel-se. Goude bezo ivez traoù dreist-holl a zo pouezus-tre ha roa an tu deomp da cheñch ar pakad c'hoari. Neuze ober traoù a zo mezlezenn penn-da-benn er poker, da lâret eo gallout a rec'h kemer ar born treflez, da skouer, hag lakaat daou vorn treflez all er c'hoari. Da skouer, goude ar mare, vo tu ober pemp born treflez. ober un dornad gant se. Neuze pezh n'eo ket posupl en ur c'hoari poker normal, met ar re a zigaso kalz meur a boachoù ha tout se. Ha setu neuze euh, un tamm un dra me a c'hoari peger e, e zo ur bern traoù neuze un tamm vel euh, roguelike all vel Binding of Isaac petra vel-se zo dre ma eo disheñvel pe- bepred et plus juste kavout euh, setu un doare build a, a, zo- a ro an tu da ober ar muiañ boañchoù possibl gwelet betek pelec'h e c'hell an erruout hag e vez divloket dezhe ur bern traoù divloket vez Joker nevez pe pakadoù kartoù nevez a ro ur bonus euh, à tout setu neuze a c'hoari euh, Plijus-tre euh, ma plij deoc'h euh, gwelet poinchoù o pignat bewech. Setu. Ya. Hag un tamm, euh, fin me meus ket c'hoariet tamm ebet, Ya. me zellet meus diwit o c'hoari pe tud all. Un tu un tamm euh, hypnotiz fin n'ouzon ket, me oa un tamm euh, ouais, chom ren da zellet deus ar skramm ha gwelet an,

Pezh 'vimp gant ur c'hazino pe gant c'hoarioù arc'hant evit lakaat an dud da genderc'hel da c'hoari. Mais bon, ahe, setu, n'eus nemet da baeañ c'hoari ur wech n'eus netra all da baeañ. Eh, evel-just, n'eo ket risklus, enfin, n'eo ket dangerus. Bah, ez dangerus evit o amzer, vac, mais setu tout. Ya, setu. Mais purée, et, et, créé gant euh, e nebeud a amzer vers euh, un tamm euh, ya sebezet quoi ge c'haller chom euh, oh, bah, ez era un eur o zellet na ober netra tres tres Fen tu sais. Ya, a guspan e, e, e ra matre en dro war Steam Deck, else e trois ribers en train ah, ya.

diwezhañ-se.
c'hoariet 'meus Les Seules Compagnies 'meus c'hoariet un tamm ma ul litarshenn war Twitch 'peus gwelet matese zo c'hoari fentus a-walc'h lec'h meret dastum traoù e lec'hioù satanazet neuze e ra aon un tamm met fentus eo ma vez c'hoaret gant tud all. uh, tu. Traoù all peus da gontañ euh, Bah ya, ma meus dizoloet ur c'hoari newe euh, euh, euh, penaos euh, evel euh, Gerdle fin ur c'hoari ah, yeah. euh, d'ober bemdez liammet gant ar sinema, on vet Cinematrix. Um, gazo, fin, setu c'hoarian keken gant Gerdle, digare, da netra. Mais euh, ur wech an amzer, blij di c'hoari gant Cinematrix er mare-mañ. Hag a zo neuze ur c'hoari bazhim-tre gant ur gael terlinenn ha terc'holonenn. Neuze bez' zo nav nav film da gavout. Pep linenn a zo un aktour pe un aktourez dre vras. Neuze tu zo da welet skeudenn an den ma n'anvet ket e anv, pezh a c'hall servijout a-wechoù, peogwir ba... Pezo tud a zo super brudet, n'ouzon ket a gallout ra bezañ Leonardo DiCaprio, n'oc'h ket dre vras tout an dud a oar piv eo, met a-wechoù eo un aktour pe un aktourez a vez kentoc'h barzh eil rolloù ha n'oc'h ket a-wechoù an anv verkezur quoi, piv eo, tout-se n'oc'h ket gwelet 'vez penn an den. Bon a-wechoù na zikour ket tamm ebet, met da nebeutan hon eus ar menoz marteze deus piv eo ha barzh parañ hon eus gwelet an den. Hag ar c'holonennoù a zo kentoc'h Pe deiz Yordo pe doareoù filmoù, traoù-se. Oc'h aet da skouer ur film deuet e-maez etre mil nav c'hant dek ha pevar-ugent ha daou vil pevar. fin ur film n'eus bet un Oscar hag ur film skiant-faltazi, lakaomp. Ha n'oc'h ket ret eo kavout n'oc'h ur film skiant-faltazi gant pe paktour, mhm. ur film skiant, euh, fin setu, uh, komprenet ho peus, pal ar c'hoari. Uh, n'eus nemet nav uh, essai n'oc'h bah, ma, ma c'hwiter e talv vo ur gazenn nebeutoc'h uh, dizoloet par ar gael. N'haller ket lakaat diwech ma meus film, kenabeut. Pirawechoù, ar pezh a zo fentus, eo n'eus nemet ur film a deu dimp hag a klotan ra gant pep tra. Yeah.
Noc'h eo fentus eo. Uh, an DL oa ur uh, gael ispisial uh, Star Wars a oa fentus, da skouer. Yeah. Enfin, ne oa posupl lakaat ur bern Star Wars yeah. ha tout. Uh. Noc'h eo an gortoz. Ret int lakaat Liam Neeson amañ, noc'h eo lakaat yeah. uh, Phantom Menace, ret int lakaat uh, uh, bewa Harrison Ford, Da Liam Neeson, fin bonne fin, tu yeah. vois, euh, sais-tu klask dans la benne da lakadin du hervez euh, peseurt Star Wars euh, de squat. sais-tu Noc'h euh, okay. fentustre, disloet ve felimo, hag euh, bah, pezazo a wechou, vezar, ah ya, goudouian, zroariet barz euh, argomedien romantel e daou vil daou, me moskejon san anno e zosnek, pugur e c'hoari e zosnek. Euh, N'oc'h ket gwir a-wechoù e, e domaj, puis on, e teu dimp e n'en eus ket joñs mat deus an titl, quoi. Yeah. N'eo ket grevu, se a ia un tamm tu fentus a c'hoari govan. Yeah. Euh, ça du tout vit a c'hoarioù neuze Ba ya, gant petra out o c'hoari ar mare-mañ

Ja. Ha te? Me zo o c'hoari gant The Last of Us Part 2. Ah, ja. Um, krogedon uh, eisteso, tamm-pe-tamm. Okay. Ha meus dija c'hoariet euh, ouzhpenn pemzek eurvezh. Noc'h eo d c'hoari ran bemdez euh, goude koan, pas d'un heure hanter pe div eur. Ja. Noc'h eo meus un tamm a blok. Da ma soñj m'o kalzik tra da lârat diwar-benn The Last of Us daou, pugur e meus comprenet goude, euh, fin, euh, meus komprenet aboue ma c'hoarier dornikenn tañv e oa marteze kemennadennoù politikel politikel un tamm un tamm splannoc'h 'barzh an eil pro barzhonikenn tañv oa ket kement n'oc'h penaos krouer ar c'hoari a seblant bezañ pro-israelian 'barzh ar Ah, yeah.
euh, bah, setu, fin, enep palestinian, quoi. Excusez.
Euh, ja, noch ez ouezet on bet, vit poen barz ar c'hoari meus merzet netra euh, d'ar poent-se, me meus ket tamm ebet achu, me dam jonj meus ket gwelet anter ar c'hoari c'hoaz. Ok.
Noch e gwelet vo, euh, ober euh, anzavran e radi un tammig gant gouzout ze en arok. Pas e blant ket bet ar liammetre gant euh, temoù ar c'hoari, n'ouzon ket. Bah, bon, kompren ran, fin bezo an duden a zo judev, lec'h a dra buan, da skouer bezo ur prantad lec'h m'o c'her da gwash barzh ur sinagogenn hag e, e komzer diwar-benn se, tout se, fin e komzer diwar-benn relijion ha pediñ, hag n'ouzon ket fin traoù a c'hall bezañ ivez un doare da gorvout ur ster barzh ur bed a zo distrujet, ha tout se, war, war ar poent, fin War an taol, kentoc'h, e... Meus kavet oa, oa dedennus lakaat ar gaoz war se. Yeah, yeah. Meus ket kavet oa, oa gwelet en un doare ponner pe spontus. Fin forzh penaos oa ket meneget tamm ebet euh, Palestina en afer. euh. Yeah. Donc euh, setu, gwelet vo, euh, kompren ran tamm-ha-tamm penaos e c'hallfe dont war-wel an dra-se, hep euh, menegin lec'hio evel-just. Mais euh, setu da welet. Mais gwir eo, un tamm lakaet diaes gant se, Hag war a seblant feulster ha c'hoari ha lak diaes ur bern tud met da'm soñj n'on ket arriet er prantad lec'h eo ken splann-se. Ok. Re gwelet 'vo.
Da'm soñj vo kazik trev da lârat pa vo achu. Me vo ket du stu- du studio war. Fin mont rambihan, mais... Ya, ba 'vit ar petra c'hoari ganin da zo a-benn... Setu... Ur miz d'an nebeutañ.
Pe da vil pemp warn-ugent. Ur c'hant teus komz diarbenn traoù ha n'int ket c'hoario video Ba ya, perak ket Ur c'hant teus kregi mateze Oh, bah ok, ganti ma fel Donc, Noc'h eo zouezet bras vefet e lagfen ar goz war stirat The Last of Us. Zoc'h en edon gant The Last of Us, ben fin. Etre bezañ c'hoariet gant ar c'hoari kentañ hag Left Behind 'meus bet tro- fin goude bezañ c'hoariet da Left Behind benn a fin e 'meus bet tro da sellet deus stirad HBO nac'h e oa deuet e-maez e pegen tamm da vil tri warn-ugent. ya da'm soñj. ya nac'h eo ur stirad dekr- Nav rann, dek rann, bo, ur stiradez bio kwa n'oc'h ket gant nebeut a-walc'h a rannoù. Me c'hir a-walc'h en o zouez da'm soñj o-un a ra zo un ur hanter pe diveur. ga n'oc'h ket a glot gant ar c'hoari kentañ. A left behind. Ya.
a zo kemeret e kont ivez e-barzh. Ok. setu perak ma oa gwelloc'h din ober an DLC a-raok sellet. Evel-just.
Setu noc'h eo blablabla be oa bet ar bern reuz peogwir ah bel ar ramzenn eo kerc'henvel deus deus Eli ez-fizikel.
Digare met rer ket fout. Penaos 'ta n'eo ket rik ar memestra hag ar c'hoari?
Non bet dreist-holl da'm soñj an dud a gave ba oa ken brav fin n'ouzon ket un dra bennak vese quoi. Ya fin ur bugel eo.
Ba ez dres noc'h rer ket fout. Hag e gwirionez e c'hoaried ken mat, ken ur kefout quoi. Pered digredus. Labour bell ar amzer e-barzh a zo, met dispar. Rolem ije gwelet unan bennak a deufe a-benn da da dreuzkas traoù ken don gant he sell hepken. setu. Euh, Pedro Pascal, n'oc'h Daddy tout en dut, euh, zo yeah super, e bars. Euh, n'oc'h euh, me klotan ra gant Joel euh, don rama da ben d'ober euh, ar macho an tad un tamm macho euh, yeah. l'argent mes digare a tout. N'oc'h klotan remat gant, euh, gant tuden ar c'hoari. Um, kalzik trev a zo chainchet kemeret gant ar c'hoari, da skouer displegadenno diwar-ben euh, penaos e kroged a, ar c'hleñved-red met pe tout ar cheñchamant chom 'meus kavet logig a-walc'h. goude-se gwir eo 'meus klevet tud o rebech un tamm an tu c'hoari video hag a zo ah ret eo dit mont da Seattle. Ah ba mañ ket oc'h aet ar pezh 'mañ o klask demp betek ur gêr all. Fin se zo un doare da vont en-dro 'barzh ur c'hoari video e The princess is in another castle, quoi. Yeah. Dit ken ec'hel da c'hoari. Noc'h e gwire, mateze zo un damm ar zantad-mañ gant ar stirat. An nebeut, an dut n'o deus ket c'hoariet da c'hoari am eus bet tro da gomz gante n'o doa ket bet ar zantad-se, noc'h e Duroir e memes tra zavet mat ar fitiche ket reboner keñver keñver tele. Ar kavet 'm eus oa revel-tre al lec'hioù deus lec'hioù ar c'hoari ha tout da vareoù zo oan un tamm fromet peogwir oan oc'h oa me se zo dres vel 'barzh ar c'hoari ha tout 'm eus kavet plijus-tre. Bev ar bern traoùigoù, 'vese a c'halle bezañ fentus. Hag digaset 'vez ur bern traoù all diwar-benn istudenno pe vint kalzik traoù a zo cheñchet hag from me 'm eus kavet fromus spontus ar stirad kement fin ya ken fromus hag ar c'hoari kwa ma n'eo ket ouzhpenn da vare ouzo.
N'oc'h ket gwirion em eus kavet oa mat-kenañ. Ur un azasadenn dispar deus ur c'hoari video kwa. Gwet en un doare speredek. Ar cheñchamant chañs zo speredek ha pezh zo bet miret zo zo speredek finalement. Ba brav, rak ne c'hoarvez ket alies. Ya, setu.
Ya. N'oc'h ket bremañ on c'hoari gant an eil c'hall mizelet deus ar stirad du stup a deuio e-maez. Mais ya, ben a fin vo nemet daou vloavezh peogwir goude vo Netra ken. Euh, war a seblant o deus eo bet lâret vo an eil c'hoari e, e daou lor. Ah ya.
Ok. Pugur e kaoji div wech c'hiroc'h evit ar c'hoari kentañ. Ok, ya.
Voulege. Noc'h, euh, ya. Très.
Gwelet vo. D'am soñj eo bet euh, adnewezet ar stirad evit triblañ en holl, quoi. Ya.
Ok. Oc'h eo deus euh, lâret se, d'am soñj. Mat ker.
Setu.
Ha te? Euh, bah, me, moi qui préderiet, mais ben fin e c'hallan komz diwar-benn Nitz Island. Bah ya.
He Nitz Island a zo euh, ur film, un teulfilm souezhus a oar. Klevet-toi komzet diwar-benn euh, an teulfilm-mañ Mais non, ranket meus mont da welet petra oa, pa teus euh, lakaet ar gaoz diwar-benn se. Eh, beus klevet komz e-barzh Silence on joue. Mhm. mais neuze on bet da, da welet un tamm petra oa. A-benn da fin, un- ur gwir teulfilm, mais filmet e-barzh ur c'hoari video. Filmet e-barzh ar c'hoari Daisy, d'am sonj. A zo ur c'hoari dreist-bevañ gant zombied, vel ma ve ur bern. Euh, mais e lec'h ma eo bet euh, an dud neuze ur strollad euh, gall e nie. Euh, ur breizhad zoken, pur unan eus anvet euh, l'Elgouar. Euh, Ah, ya. a zo bet neuze o filmañ neuze pad ar c'henfinañ e daou vil ugent ha daou vil warn-ugent a zo bet er bed-se evit ba atersiñ an dud neuze a lec'h m'int bet evit bet war ur servijer a zo hanter RP neuze roleplay neuze an dud a c'hoari perchoù er bed neuze evel ma vez gwelet kalz e GTA da skouer er mare-mañ
pe Minecraft met aze tud setu o c'hoari ur perzh barzh ar bed-mañ neuze gant zombie da tout neuze da skouer e vez kroget mont a reont da atersiñ tud a, c'hoari bezañ an dud drouk, a lac'ha tout an dud hag o vezañ un tamm... Hmm. Setu, a blij dezho sevel reuz à tout. Ha goude vez heuliet ken tortu, ken torchil a zo amañ evit gwelet o mignoned ne reont ket kalz RP, benfin. mais Neuze, setu souezhus-tre, enfin, ar wech kentañ eo din gwelet un teulfilm a zo bet filmet en ur c'hoari video. Yeah.
Euh, hag Urnay eo bet graet, setu un doare teulfilm, enfin, bezo kalz a blanioù difiv, euh, gant son erez ha tout, o welet tud o pourban, enfin, filmet eo bet evel ur gwir teulfilm. Hag ar c'hoari zo brav a-walc'h, n'ouzon ket mod eus implij bodoù, met bez e vez gwelet an natur, penaos eo bet graet an natur. Mais euh, goude, me gav, zo un tamm re, enfin, bez un ti-man a zo euh, hanter ar film, a zo juste planioù euh, difiv au film à c'hoari, hep na vefe ger ebet, neuze, bon, setu, la, la cadran doar et ambiance, mais même on se kavet, euh, mais la film vez ket klevet put o komz kement-se, padal, evit on un tamm pas l'antel film. On peut un tamm dépitet quand on drasé.
Me fentus eo desket 'vez un tamm, setu penaos eo deuet an dud, bez' zo tud a zo er c'hoari, enfin setu o tont er c'hoari kaji bep noz abaoe dekla quoi. Get deuet da vezañ setu ar strollad mignoned, tud e Kanada, tud e Alamagn da skouer, en em gav alies, enfin setu d'am soñj e c'hallo en em anavezout kalz a dud a zo bet 'barzh ar gumuniezh enlinenn 'benn fin, 'vefe c'hoarioù video pe get. setu tud en em adkav dre internet dreist-holl se oa pad ar c'henfina neuze oa oberiant a oar an dud hag e oa un doare d'en em adkavout neuze a-wechoù e komz an dud dibar benn ah ya ni n'on eus ket ur gwer da vont maez oh ni hon eus ur gwer da vont maez met ret eo deomp labourat er gêr ha tout wechoù e klevet chasse an dud o arzal enfin bezo ur gwirionez un doare bezañ eo bet pemdezek an dud kwa. Met dre ar c'hoari neuze setu. Yeah. Euh, souezhus a-walc'h, meus ket kompren mat un tamm pezh oa euh, kemenadenn ar film na netra. Euh, bat ket pell, un eur hanter hepken. dedennus. Mais euh, d'un bout, on bet un tamm hyped re gant euh, tud silence on chut doa lâret o doa euh, e oa digredus à tout, mais mse kavet oa digredus, mais bon. Setu, euh, m'ho peus tro da welet, skignet ven nebeut cinémaioù, goude n'ouzon ket dre prebeler zellet, mais oa skigner ar cinéma e Naoned, en ur cinéma dizalc'h, Mod all, da'm soñj e c'hell ar sellet dre internet marteze, pe vo tu sellet dre internet Ya.
euh, Gwelet vo. Ok.
Setu, Nits Island, ur film K-N-I-T.
Ya, KN, KNIT. Evel, euh, n'ouzon ket petra dalf, mais setu. Da'm soñj dans un style Le film. Nenezen evit euh, Grouillat Grouillat, Tin, euh, L'île sans fin. C'est une Nits Island, l'île sans fin. Gant penaos sevenet Il y a Étienne Barbier, Guillaume Cos, ah, Quentin Lelgoar, n'est-ce tu En ur stumm e filmé eus ket gwelet ar film, mm. euh, ouian ket hag eñ welin diouzhtu. Mais mateze e muioc'h ar film evit euh, kad ur roud deus un dra sokial en ur stumm quoi. Ur, bah, muioc'h eget euh, kad ur gemenerden donoc'h eget se quoi. Un doare da diellan euh, mm. trev a zo c'hoarveet euh, Hag ya, un doare da virout ul liamm sokial hag a zo dre ar c'hoari video. Ya.
Marteze ar pezh 'oa bet kavet un doare dispar gant tud Silence on joue a oa vije filmet barzh ar c'hoari ha ket bah just pemp munut gameplay hag goude an dud dirag o skramm o komz quoi. Ya, marteze.
Ouion ket.
Bah, dam Jean, je m'en rends golet. Oh bah, ya, ya, Jean, je ralfes kavout des dénus. Mm. Euh, mais c'est tu mon classe carré ma zo tutoiret a zele del linen mais Jean Kedin. Non, euh, bédon welet war le film documentaire.fr hag evit poen euh, neus neus ne veket kavet e VOD na netra c'hoaz. Mais mateze vo ben Penn ur pennadig? Ya, neuze skignet vez Naoned neuze er C'honkord mod all e Breizh da 'm soñj setu tout hein. Ya, Roazhon n'a ket zoken. Puis bref, neuze ma moc'h chom e Naoned pe e Paris c'est ce qu'il dit. Ok. Euh, bah, setu, tout. Ar pezh 'moa da gontañ. Ha te, trawal teus da lar? Oh bah non, jour war 'm eus gwelet pe lennet pe tout se traoù all met... N'eo ket n'eo ket ar bilañs sevenadurel. Setu dres, dres, n'oc'h eo.
Eh ben, ken ar wechall, bez e vo traoù da gontañ da'm soñj. Ya, ha gav un dra bennak, ma da lârat a-raok ma chufemp. Tre tregont vet niverenn petra c'hoari ganit, eh? Ah ya!

Pep linenn a zo... ah, deun ket eben tamm ebet. Spontus eo. Noc'h eo. Ret eo din an amen da paouez da c'hoarzhin.